Vawiin ni lungchhiatthlak he thu hi Huaza group atanga ka hmu a ni a, ka han chhiar hian ka khawngaihin a lungchhiatthlak ka ti a, mahni chanah ka han dahin a hrehawm dawn viauin ka hria, chuvangin ka channel milo thlir sak ve thintute ka lo share ve duh che u ni. Lalbiakzuali kum sawmhnih mi chu ni sawm pakhat, March, sanghnih sawmhnih, ah a pasal neih mai tur chuan ni khat, February, sanghnih sawmhnih, in rin ni zan khan nat lawkna pawh awm lovin a bo ral san a. Bizitit chuan a pasal ni mai tur chu tum thum a va kawl a, a ring ral ṭhak ṭhak a. A vawilinah chuan hmeichhe pakhatin a lo la a, tun mai khan in pa chu civil hospital ah an kalpui a lo ti a, chu chu zan dar riat chiah chiah a ni. A chhungte pawh hrilh hman lovin a hak lai nen a tlan chhuak a, civil hospital ka thlen hmain vawi thum ka tlu a ti. A khupte chu kan han en sak a, a lo pilh khem phing phing a, hospital a thlen chuan casualty atangin an lo zuan chhuak mek a, a pasal ni mai tur ruang chu a bawh nawk nawk a, a ni thei lo. a ti mawlh mawlh a, ruang chu kar a phurh a ni a, a hmaah va thu rawh ka ti a, ṭap chungin, Ka duh lo, ka hmangaih hi ka kuah duh a ni, tiin, Duh lai, nang ka neih theih nan che, ṭap chungin ka nu ka dil tih pawh ka hrilh che kha, min remtih sak sauh sauh va, ti nge min kalsan leh si, engtin nge awm se min tih? tih a a ṭah hla chham mawlh mawlh chu driver nen mittui tla chungin kan lo ngai thla reng a bz hi kum sawmhnih mi chauh a ni a a pasal tur hi kum sawmhnih pahnihna hmang mek a ni bz te hi an inru hmasa a a pa chuan he mite hi an lo in hmangaih em a an pahnih a awm dawn hi hmuh an nuam em mai inneih tir lo chi pawh an ni lo tiin a thianpa bulah a sawi nghe nghe. Tichuan Palaite nen an insawi fel hnu chuan Monu tur chu thingtlang an khuaah haw chhovin inneih buatsaih tura an haw chhoh hnuah Mokawrte ṭhui tir turin Aizawlah an rawn cham lai a ni a. Mokawrte pawh chu an ṭhui zo vek tawh a, a mipa lam pawh Mo lawmna turin vawk pum an lei fel vek tawh a, inneihni a hak tur coat suit pawh ṭhui zo tawhin inah an kawl diam diam tawh a ni. Hetia thihna a lo thlen takah chuan tunhnaia a thih dawn boruak a, a nungchang an han ngaihtuah let a, an pa tur hian, Nang aia ka thih hmasak zawk chuan ka thlanah rose par var i rawn dah ang a, nang chuan min hmu lo mah la, kei chuan ka lo thlir reng dawn che a ni, tih thu te lo sawiin. A boral hma lawk ni sawmhnih paruk February pawh khan WhatsApp video call in an inbia a, a nupui tur chu khawhar la a lo sak khum deuh reng a, tih thu BZI hian a sawi. Bizetin an pa ni mai turin a hmangaihzia chu ti hian a sawi leh a, A lo leng hi haw te hi a hre em em a, ka ngai em che a ni. Te hi min ti vawng vawng zel a, a haw tur te hi min mang tha hnuah a kal ta vang vang emaw kan tih hnu hian rawn let lehin kawngkhara vawi hnih khat chu min rawn mang tha nawn leh ngei ngei thin a ti. Chu tleirawl pahnih inhmangaihten Hlim taka dam chhung ni chhiar dun tuma inneihna hun hlimawm tak hmang dun turin chhungkua pawh an inbuatsaih mup mup laiin ni sawm chauhin men la dang ta tihah a hmangaih a pasal ni mai tur chuan baihvai leh khuahar taka hnu chein ni khat, March sanghnih sawmhnih, zan dariat khan dam chhung ni a chhiar liamsan ta a, vawiin ni thum, March thaw leh ni hian a pasal tuamna puan pawm chungin lungleng leh khuahar taka hringnun chhiar turin an khua chu. mittui nen a pan hle hle dawn ta a ni. Pasal neih tum BZT hian an pa boral ni vawiin ni sawm pahnih March sanghnih sawmhnih ni lai ni a lo thlen hian an pa thlanah mawkawr nen thla ka la duh e a tih miau avangin an khua atangin an rawn chhuk thla a. Kum tluanga a pasal ni tura a thlan Malsawma thlanah an inneih huna a best friend tur leh mopa thiante nen mittui nen thla an la haw zawk ta a ni.